מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת תענית דף ד' עמוד א'. לאמיר נעמען דף ג' עמוד ב' די לעצטע פינף שורות. אמר רבא זאגט רבא אזוי, מה לתלגי לטירה, די שניי איז א מורא'דיגע טובה פאר די ערד, כחמישה מיטרא לערה, אזוי ווי פינף מאל ווען ס'רעגנט אויפן ערד. דאס הייסט זאגט ער אזוי, אז ס'רעגנט אויבן אויפן בארג, וואס געשעהט איז, די וואסער פארט אראפ אונטן אין טאל, און די בערג אליינס, די ערד, באקומט נישט קיין נאסקייט דערפון. מה שאין כן ווען ס'קומט אראפ א שניי, וואס די שניי באזעצט זיך דארטן, דורך דעם די ערד קען אריין ציען די נאסקייט דערפון, איז דאס א מורא'דיגע טובה. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, די שניי פאר די בערג איז ווערד פילע מאל ווי א רעגן וואס פאלט אויפן ערד. שנאמר זיי וואס ס'שטייט אין פסוק, כי לשלג יאמר הווי ארץ, צום שניי איז געזאגט געווארן גיי אראפ צו דער ערד, וגשם מטר, דאס איז א שוואכער סארט רעגן, וגשם מטרות איז אוי א שטארקער רעגן, איז טייטשט ער דעם פסוק און ער זאגט אזוי, וויבאלד אין פסוק ווערט דאך דערמאנט די שניי צוזאמען מיטן רעגן, אין די רעגן שטייט דא פינף סארט לשונות. לאמיר דאס ציילן, וגשם, מטר, וגשם, און מטרא איז דאך צוויי, קום איך אן צו פינף, אויב אזוי זאגט ער זאלסטו וויסן, די שניי פאר די בערג איז ווערד פינף מאל ווי א רעגן וואס פאלט אויפן ערד. ואמר רבא נאך א זאך זאגט רבא, תלגא לתירא, זאלסטו וויסן שניי איז א מודי'גע טובה פאר די בערג. מעטעראראזיע, א שטארקע רעגן, לעלאנע, איז א מורא'דיגע טובה פאר די ביימער. די ביימער פון אונטן האבן גרויסע דיקע ווארצלעך, ווי קומט אראפ וואסער ביז אראפ דארטן, אויב איך האב גאר א שטארקן רעגן קען עס אראפקומען ביז דארטן, איז דאס א מורא'דיגע טובה פאר די ביימער. מעטערע ניחא, א שוואכע רעגן, לעפיירע, איז א מורא'דיגע מעלה פאר די פייערס. די פייערס זיצן אויבן אויפן בוים, קומט אראפ עפעס א שוואכע רעגן קען זיך עס אנקלעבן אויף דעם, און פון דעם איז דאס א טובה פאר די פייערס. איר פילע, דאס איז רשי זאגט גשמים דקים, א דינע רעגן, זאלסטו וויסן אפילו לפרצידע דתיתי כולה מהני ליה, דאס העלפט אפילו פאר א קענדל וואס איז באגראבן אונטער א הויפן פון ערד, וואס נארמאל קען נישט אראפקומען נאסקייט דארטן, זאלסטו וויסן אז א דינע רעגן קען אריינקומען די לעכערלעך, און דאס איז א טובה פאר די קליינע קליינע קענדלעך וואס ליגן דארט פון אונטן, אז זיי קענען אנהייבן צו וואקסן. און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי ערפילא, וואס איז דא די לשון ערפילא? אויף דעם זאגט די גמרא, ער ערפילי, ס'מיינט צו זאגן ס'איז ששים, ס'פארמאכט, לעכער אין די ערד, דאס הייסט איך האב אזא דינע רעגן וואס קען איבעראל אריין גיין, און אפילו קערנעלעך וואס זענען צוגעדעקט, וואס נארמאל וואלטן זיי געהאט שווער צו קענען וואקסן, דורך אזא סארט רעגן קענען זיי אויך גערן וואקסן. ואמר רבא נאך א זאך זאגט רבא, היי צוה מרבנן, א יונגע תלמיד חכם, דומה לפרצידא דתיתא כלה, איז צוגעגליכן צו די קערנל וואס ליגט צוגעדעקט אונטער א הויפן פון ערד, די כיוון דנובעת נובעת, איינמאל ס'הייבט אן צו וואקסן, הייבט אן צו וואקסן, און אויף דעם דא צוויי פשטים, אדער מיינסטו צו זאגן אז אין אנהייב נעמט עס צייט פאר א תלמיד חכם צו קענען באמת מצליח זיין אין לערנען, דאס הייסט אמאל א מענטש דארף זיך מוטשען אין לערנען און ס'גייט אים נישט, ס'גייט אים שווער, ער מוטשעט זיך, און אויף איינמאל זעט ער ווי די קאפ עפנט זיך און אויף איינמאל הייבט עס אן צו גיין, און אויף דעם זאגט די גמרא כיוון דנובעת נובעת, איינמאל דו זעסט שוין ס'גייט, ס'פארט שוין, אה זאלסטו וויסן יעצט וועט עס זיין לייכטער, די הארץ וועט זיך עפענען, די חשק וועט זיין, די פארשטאנד וועט דא זיין, דאס איז כיוון דנובעת נובעת. א אנדערע פשט איז דא אויף דעם, אז דער תלמיד חכם ביז ער ווערט באקאנט, אמאל האסטו א תלמיד חכם, וואס ער איז א תלמיד חכם, ער לערנט, ער זאגט דרשות, ער טוט, אבער למעשה עס נעמט אים צייט ביז ער וואקסט, ביז זיין נאמען אויפן וועלט ווערט באקאנט. און אויף דעם זאגט די גמרא, כיוון דנובד, איינמאל ער זעט זיין נאמען וועט אנהייבן ווערן באקאנט, מענטשן הייבן אן צו רעדן, מען כאפט עס אויף, איינמאל עס הייבט זיך אן עס צו שפראצן, עס וועט ווערן גרעסער און גרעסער און מער און מער באקאנט. ואמר רבא נאך א זאך זאגט רבא, האי עצובה מרבנן דרסח, א יונגער תלמיד חכם וואס רעגט זיך אויף, זאלסט אים דן זיין לכף זכות, ווייל הרייסי הידו כמעשה כלאי, ס'איז די תורה וואס רעגט אים אויף, דאס הייסט, די תורה וואס איז אריינגעגאנגען אין אים, וואס ער זעט יעצט ווי מענטשן פירן זיך אויף, און ס'געפעלט אים נישט, נישט ס'געפעלט אים נישט פשוט ווייל ער האלט נישט, נאר ער האט דאך געלערנט הלכה, ער ווייסט וויאזוי מ'דארף זיך אויפפירן, און ער זעט מענטשן פירן זיך נישט אויף ריכטיג, און פון דעם זאלסטו וויסן, אז דו זעסט אז ער רעגט זיך אויף, איז דאס נישט זיין אייגענע כעס, נאר יראת העדה קומתך אליי, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, הלא קאי דברי קאי שנאמר השם, די אייבערשטענס דמן תורה איז כאש, און פאר דעם וואס די אש גייט אריין אין דעם מענטש, ווערט ער אביסל מער היציג, ווערט ער אביסל מער מיט א ברען, און פאר דעם דו זעסט אים אויפרעגן, זאלסטו וויסן דאס קומט פון די תורה. ואמר רב אשי, נאך א זאך זאגט רב אשי, כל תלמיד חכם שאינו כשר כבעזל, פון די אנדערע זייט א תלמיד חכם וואס איז נישט כשר כבעזל, דאס הייסט ער לאזט זיך פירן מיטן ווינט, אמאל אזוי איז אזוי, אזוי איז אזוי, דאס הייסט ער האט נישט קיין וועג וואס ער גייט דא, ער פארשטייט צום רעדן במילה דשמיא, מען דארף ציען א ליין, דאס איז יא ריכטיג דאס איז פאלש און ער קען נישט ציען די ליינס, זאלסטו וויסן איינער תלמיד חכם. ווען עס קומט צו מילה דשמיא דארף מען זיין קשור כברזל און אויב נישט איינער תלמיד חכם. שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, דאס איז די המשך פון די פריערדיגע פשט אין די פסוק, עיקר פארטעטש ופוצץ צלו, און אזוי ווי א האמער גייט ער צעברעכן דעם סלע, דאס הייסט עס דארף זיין אזוי ווי א האמער, דאס הייסט, ס'איז דא אזא כעס וואס קומט אויס פון אים, און א חוץ דעם זאלסטו אבער וויסן, ער דארף אויך האבן א הארטקייט א שטארקייט אין זיך ער קעפאטיטש און פוצצט די סלע. אמר לה ר' אבא לרב אשי, אתה נמאסת מאס ניתן לי, לא, ענק האבן עס געלערנט פון דארטן, אנא מוך מאס ניתן לה, איך האב עס געלערנט פון א צווייטן פלאץ, דכתיב אין פסוק שטייט, ארץ אשר אבניה ברזל, איז אל תקרא אבניהו, גיי נישט לייען זייערע שטיינער זענען בייזל דאס קען דאך נישט זיין, נאר וואס אלה בוניהו, די וואס בויען עס, זיי דארפן זיין כבייזל. אמר אבינו זאגט א אבינו, אפילו הכא, אפילו דו זאגסט מ, דזיי עם דן לכף זכות, ווייל די גאנצע כעס איז נישט זיינס קומט פון די תורה אבער זאלסטו וויסן, מי באה לילה איניש למיילב נפשי בנחיסה, דער תלמיד חכם פאר זיך פערזענליך דארף ער זיך אויפפירן בנחישות מיט א מיט א רואיגקייט, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק והסר כעס מלבך. דאס הייסט דער מענטש קען נישט זאגן, אה, איך בין א תלמיד חכם, איך רעג זיך, פיין איך רעג זיך, ס'קומט פון די תורה, איך דארף נישט ארבעטן אויף זיך. און אויף דעם זאגט ער ניין, והסר כעס מלבך, דו דארפסט ארבעטן אויף דיך, דער מענטש וואס זעט דיך, ער דארף דיך דן זיין לכף זכות, אבער דו אלס מענטש, דו דארפסט ארבעטן אויף זיך און זיך נישט לאזן, און די כעס זאל נישט ארויסקומען. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, שלשה שואל איש שלא כהוגן, לשניים השיבי כהוגן, לאחד השיבי שלא כהוגן. די גמרא גייט יעצט ברענגען א גאנצע מימרא פון מענטשן וואס האבן געבעטן זאכן פונעם אייבערשטן, און די גמרא זאגט יעצט צוויי האבן נישט גוט הייסט דריי האבן נישט גוט געבעטן, אבער פאר צוויי האט מען גוט געענטפערט און פאר איינעם נישט. און ווען מ'וועט זען די גאנצע זאך איז בעצם נאר פאר די לעצטע מימרא וואס גייט קומען באלד. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, שלשה שואל יש שלא כהוגן, די איימגעבעטענע זאך פונעם אייבערשטן שלויק הויגן, נישט אויפן ריכטיגן וועג, לשניים משיבי כהויגן, פאר צוויי האט מען זיי געענטפערט צו די זאך, לאחד דשיבי שלא כהויגן, פאר איינעם האט מען געענטפערט שלא כהויגן, ואלי האי. אליעזר עבד אברהם איז די ערשטע, ושאול בן קיש איז דאס שאול המלך, ויפתח הגלעדי, און מיר זעען די גמרא האט מסביר זיין פונקטליך וואס די מעשה איז געווען ביי יעדעם איינעם. זאגט מיר אזוי, אליעזר עבד אברהם וואס איז געווען די מעשה דארט אין די כתב, אין פסוק שטייט, והיה הנער אשר אמר אליה התינוק את כדך, התינוק כדך. אליעזר זוכט א שידוך פאר יצחק, און ער גייט דארט צום ברינען, און ער זאגט צום א תפילה צום באשעפער, די מיידל וואס איך וועל צוגיין, און איך וועל זי בעטן התינוק, התינוק כדך, זי וועט מיר זאגן נישט נאר דיך וועל איך געבן, נאר וגם את גמליך אשתה, אה! דאס איז דער מיידל, דאס האסטו גענומען פאר יצחק. און אויף דעם זאגט די גמרא דאס איז דאך א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל יוכלו אפילו כגרות, אפילו סימה, וואלט דאך פונקט אזוי געקענט ארויסקומען א הענקעדיגע פרוי, דאס הייסט א פרוי וואס האט א האלץ אין די פיס און זי איז הענקעדיג, אדער א בלינדע פרוי. און אויף דעם זאגט די גמרא, ניין, השיבי כהוגן, אבער למעשה פון אויבן האט מען אים געהאלפן, מ'האט אים גוט צוריק געענטפערט, ונזדמנה לה רבקה, דער אייבערשטער האט אים צוגעשטעלט רבקה, וואס איז נישט געווען קיין כגרות, וואס איז נישט געווען קיין בלינדע. שאול בן קיש, שאול בן קיש די זעלבע זאך דקצב והיה איש אשר יַכני יעשרני המלך עושר גדול ואת בתו יתן לי, דאך שטייט דארט די מעשה דארט מיט מיט גוליית די פלישתי וואס האט האט זיך חוזק געמאכט דארט מיט כלל ישראל געוואלט מאכן מלחמה מיט כלל ישראל, איז מען געזוכט ווער קען דא גיין מאכן מלחמה מיט גוליית, און קיינער האט זיך נישט געוואלט צושטעלן, יעדער האט מורא געהאט, ביז שאול המלך האט געזאגט, אז דער וואס עט אים באזיגן, על איך געבן אסאך געלט, יאשרני המלך עושר גדול, ואת בתו יתן לי, און זיין מיין טאכטער וועל איך אים געבן. און אויף דעם לכאורה איז א פראבלעם, ווייל יוכל אפילו עבד, אפילו א ממזר, ווייל תקען זיין א עבד זאל דא קומען, א ממזר זאל קומען הצריך זיין גליות, און למעשה עט ער מוזן געבן דאס צו זיין טאכטער. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, אבער השיבי כהוגן, למעשה פון אויבן האט מען אים געהאלפן, ונזדמן לו דוד, מען האט אים צוגעשטעלט דוד. יפת חגי לודי, וואס איז געווען די מעשה דארטן? דכתיב, והיו היוצא אשר יצא מדלת ביתו וגומר, און שטייט אין פסוק, די פסוק ענדיגט דארטן, ואליסי עולה, דאס הייסט ער איז צוריק געקומען פון א מלחמה וואס ער האט געוואנען, און געוואלט ברענגען א עולה צום אייבערשטן, האט ער געמאכט אן עדן און געזאגט, די זאך וואס גייט ארויס קומען צו מיך, וואס די ערשטע זאך וואס איך זע ארויס קומען פון מיין טיר וואס גייט קומען towards me, דאס וועל איך נעמען אלס עולה. און אויף דעם זאגט די גמרא יאכל אפילו דוב ותמר, וואלט געקענט ארויס קומען א הונט, א קאץ, ווי איז ער געווען אזוי געארענטירט וואס גייט ארויסקומען? און פארדעם די ווערטער וואס ער האט גענוצט איז געווען פאלש. און השיבי שלא כהוגן, און למעשה פון אויבן האט מען אויך טאקע אים געזאגט שלא כהוגן מ'האט אים געפירט צו אים שלא כהוגן, ווייל נזדמנה לו בתו, די ערשטע וואס איז ארויסגעקומען איז געווען זיין טאכטער. און אויף דעם איז שוין דא א מחלוקת אין גמרא סנהדרין וואס האט למעשה געטון, צו איז זי טאקע מקריב געווען אלס עולה, אדער איז זי פשוט איינגעשפארט אויף א פלאץ, זי האט געהאט עפעס א שטיקל קדושה אויף זיך אזוי האט זי געהאלטן, און די גאנצע לעבן האט זי געוואוינט אליינס דארטן, און למעשה דאס איז געווען א פאלשע זאך. און פארדעם והיינו דקא אמר לי הנביא לישראל, און פארדעם האט דער נביא טאקע געזאגט צו כלל ישראל, הצורי עין בגלעד? איז דען נישט דא קיין מעדיקעישן אין גלעד? און מרופאין שם? איז נישט דא איינער דארטן א צדיק וואס קען גיין מתיר נדר זיין? דאס הייסט ס'איז געווען פאלש וואס ער האט דא געטון. וואלסט געווען א בהמה אוודאי וואלסטו געדארפט מקריב זיין, אבער דיין טאכטער, אויף דעם וואלט ער געקענט גיין מטה נדר זיין. און וועם וואלט ער געקענט גיין מטה נדר זיין? צו פנחס. פנחס איז געווען דארטן, און ער וואלט געקענט צוגיין צו פנחס און בעטן אים צו מטה נדר זיין. למעשה, אים האט נישט געפאסט צו גיין צו פנחס, ער איז געווען דער גרויסער גענעראל, איז יעצט געווען די מלחמה, זאל ער גיין צו פנחס? בין איך האב געזאגט ניין מיר פאסט נישט איך זאל גיין צו אים איך בין דער מנהיג זאל איך גיין צו אים ער זאל קומען צו מיך איז קיינער נישט געגאנגען צום צווייטן און דאס איז געווען דער סוף פון זיין טאכטער אדער מ'האט זי טאקע מקריב געווען אויף אלקער אלץ קרבן אדער ניין אז ער האט זי איינגעשפארט אבער כפ וואס ער האט געטון איז דא געווען פאלש און ביידע באקומען עונש דערפאר פנחס האט באקומען א עונש ער האט פארלוירן די נביאה אדער די קדושה וואס ער האט געהאט ביי זיך די שכינה איז אוועק געגאנגען פון אים און ער האט פארלוירן, זיין עונש איז געווען אז ער האט פארלוירן אלע זיינע זיינע גלידער, אלעס, זיינע ביינער, אלעס איז אראפגעפאלן פון אים פאר ער איז געשטארבן, און אזוי איז ער שפעטער געשטארבן. די גמרא רעדט שוין פון דעם, זאגט די גמרא בקצב, אין פסוק שטייט אין ירמיה, דער אייבערשטער זאגט, גיין מקריב זיין א מענטש אלס קרבן, גיין בויען באמות, וואס ענק מאכן, צו ברענגען מענטשן אויף דעם, זאלסטו וויסן דאס איז א שלא ציוויתי, כ'האב דאס קיינמאל נישט באפוילן, ולא דיברתי, כ'האב קיינמאל נישט גערעדט צו אזא זאך, ולא עלתה על לבי, ס'איז מיר קיינמאל נישט איינגעפאלן אזא זאך. די גמרא איז מסביר די דריי לשונות, א שלא ציוויתי, זה בנו של מאיש המלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור שימלוך תחתיו ויהי עולה. וואס ער האט געטון דארטן איז, מאיש המלך מואב האט גענומען זיין זון, דער עלטסטער זון וואס האט געדארפט ווערן דעם קעניג, האט אים מקריב געווען אלס עולה, האסט דא זאכן זאגן ס'איז פארן אייבערשטן ס'איז געווען, זאל אנדערע זאגן ס'איז געווען פאר עבודה זרה, אבער על כל פנים זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן אז שלא ציוויתי, ס'איז נישט דא אזא ציווי בכלל ביי כלל ישראל, אין תורה איז נישט דא אזא מושג מ'זאל מקריב זיין א מענטש אלץ קרבן. ולא דיברתי, זה יפתח, דאס איז יפתח וואס ער האט דא מקריב געווען זיין טאכטער, דער גענעראל וואס מ'האט פריער דערציילט. און לא אלץ ועל לבי, זעה יצחק בן אברהם. כאטש וואס דארט האב איך יא געגעבן א ציווי, די ציווי איז נאר געווען צו גיין טעסטן יצחק זען צו ער טאקע גיין אין מיינע וועגן, אברהם אבינו, טעסטן אברהם אבינו. אבער צו אים גיין מקרב זיין, אוודאי זאגט דער אייבערשטער אשר לא ציוויתי, דאס איז א זאך וואס איך האב קיינמאל נישט באפוילן און עס איז בכלל נישט איינגעפאלן, און דאס איז די דריטע לשון דא ולא אלץ ועל לבי, עס איז מיר קיינמאל נישט איינגעפאלן בכלל אזא סארט זאך צו גיין מקרב זיין א מענטש אויף אלץ קרבן. אמר רבי ברכיה, אויף כנסת ישראל שואל הק' שלא כהוגן, זאלסטו וויסן כלל ישראל האט אויך געבעטן פונעם אייבערשטן שלא כהוגן, אבער הקדוש ברוך הוא השיבו כהוגן, דער אייבערשטער האט יא צוריק געענטפערט כהוגן, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ונדעו נרדפו לדעת את השם, כלל ישראל בעט מיר זאלן זיין נאנט, מיר זאלן וויסן און נאכלויפן דעם אייבערשטן, ס'הייסט זיין נאנט צום אייבערשטן, כשחר נאכל למוצא, אזוי ווי די זון וואס קומט ארויס אינדערפרי, ויבוא כגשם לנו, און זאל זיין אזוי ווי א רעגן צו אונז. איז אמר לה הקדוש ברוך הוא די אייבערשטער זאגט צו כלל ישראל, בתי מיין טאכטער, את שואלת דבר שפעמים מתבקש און פעמים אינו מתבקש, אזוי ווי די רעגן זאל איך זיין, רעגן איז נישט א זאך וואס איז אייביג געוואלט, עס איז נישט אייביג א זאך וואס מען וויל האבן, אין די ווינטער אוודאי ווילסטו האבן רעגן, אבער אין די זומער ווען ער מאכט אפ די תביעה, אוודאי וויל מען דאך נישט האבן דעם רעגן. אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, זאגט דער אייבערשטער, איך וועל נאך מער זיין צו דיך ווי דו האסט מיר געבעטן, דו האסט מיר געבעטן א זאך וואס מען דארף יא אדארף נישט, איך וועל זיין צו דיך אזוי ווי א זאך וואס מען דארף אייביג האבן, שנאמר אהיה כטל לישראל, איך וועל זיין אזוי ווי די טל וואס קומט א גאנץ יאר, סיי זומער סיי ווינטער קומט די טל א גאנץ יאר, אזוי וועל איך זיין פאר כלל ישראל. ועוד שאלה שלא כהוגן, נאך א זאך וואס כלל ישראל האט געבעטן שלא כהוגן, אמר לפניו, רבונו של עולם, שים עיני כחותם על לבך, לייג מיך אזוי ווי א שטעמפל, א חותם, על לבך אויף דיין הארץ, כחותם על זרועך, אזוי ווי א חותם אויף דיין ארם, אויף דיין, וואס הייסט אויף דיין, אויף דיין האנט ערגעץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, ביתי, עד שאלה איז דבר שפעמים נראה פעמים שאינו נראה, דו בעטסט מיך, א חותם אויפן הארץ, א חותם אויפן ארם, דאס זענען זאכן וואס מען זעט יא, מען זעט נישט, כביכול ווענדט זיך, א מענטש האט קליידער, די הארץ איז צוגעדעקט, די הענט דא צוגעדעקט, זאלסטו וויסן, אבל אני עושה לך דבר שנראה לעולם, איך מאכן פאר דיך א זאך וואס מען זעט אייביג, שנאמר הנה על כפיים חקותיך, אויף מיין פאלם, די פאלם וואס איז אייביג אפן פון א מענטש, דארטן האב איך דיך איינגעקריצט, און פאר דעם דו האסט נישט געבעטן אזוי אסאך, דו האסט געבעטן פאלש, אבער זאלסטו וויסן, איך האלט דיין פון כהוגן, און שנאמר הן על כפיים חקותיך. איז פארוואס ברענגט מען די גאנצע גמרא? וויבאלד מען האט דא גערעדט יעצט פונעם רעגן, וואס וואס כלל ישראל האט יא געבעטן, נישט געבעטן ריכטיג מיטן רעגן מיטן טל, וועגן דעם ווערט געברענגט די גאנצע שטיקל גמרא.